Id-dranaġġ, mhux l-aktar suġġett li wieħed jieħu gost jitkellem dwaru, iżda naħseb qatt m'għaddilek minn moħħok kemm fil-fatt id-dranaġġ hu riżorsa importanti. Jekk irridu nkunu verament sostenibbli, irridu naraw li xejn ma jinħela, lanqas dak li nitfgħu fid-dranaġġ, jiġifieri dak li bl-Ingliż nirreferu għalihom bħala it-three P's, P, Poo u toilet paper. Dawn jistgħu jinbidlu f'enerġija nadifa msejħa biogass jew inkella imsoffija purifikati biex jagħtuna ilma ġdid li jista' jintuża għall-agrikoltura, għall-industrija u għat-tisbiħ tal-pajsaġġ, tal-ġenn. Dak li ma jintużax ikun pur biżżejjed biex jintefa' lura l-baħar mingħajr iċ-ċans li ssir xi ħsara lill-ambjent. L-ilma maħmuġ, wara li jgħaddi mill-katusi tad-dar tiegħek, jidħol f'netwerk enormi ta' katusi twil aktar minn 1,500 kilometru u b'aktar minn mitt stazzjon tal-ippumpjar li jidderieġu l-influss lejn wieħed mit-tlett impjanti għat-trattament tad-dranaġġ li qegħdin f'Tabarkat, fil-Mellieħa u f'Ras il-Ħobż Għawdex. Mhux permess li l-iskart jintrema fid-dranaġġ għax jista' jeħel fit-triq u jimblokka l-katusi. Kif il-pressa mbagħad tiżdied, il-katusi jinfaqgħu u d-dranaġġ inixxi fl-art. Dan id-dranaġġ mhux trattat jista' jnixxi fil-ħamrija u jaffettwa l-uċuħ tar-raba', jew jiskula għal ġo l-ilma tal-pjan li eventwalment irridu nużaw għax-xorb. Jista' wkoll jispiċċa fl-ilmijiet tal-kosta b'dannu kbir għall-ħajja marittima u addio l-istatus ta' eċċellenza li ngħatajna fl-aħħar snin grazzi għall-progress u t-titjib li sar fl-infrastruttura u l-impjanti għat-trattament tad-dranaġġ. Jekk l-affarijiet mormija jirnexxilhom jaslu sal-istazzjonijiet tal-ippumpjar jew l-impjant tat-trattament tad-dranaġġ innifsu, jistgħu jimblokkaw il-magni u l-pompi li jikkawżaw ħsarat kbar li jistgħu jfissru waqfien totali tas-sistema li tittratta 67 miljun litru dranaġġ kuljum. Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma taħdem bla qiegħda biex tiżgura li s-sistema tibqa' topera, iżda dan l-imblokk jista' jieħu ġranet sħaħ sabiex jissolva. bi spejjeż enormi li jridu jitħallsu mit-taxxi tagħna. Qabel ma jibda jiġi ttrattat, id-dranaġġ jitpoġġa f'tankijiet kbar ta' arjazzjoni fejn jitqalleb sabiex tiddaħħal l-arja. Konċentrazzjoni kbira ta' batterji tiekol il-materja solida li wara tiġi estratta mis-sistema. Wara t-trattament, id-dranaġġ jissepara f'ilma ċar mingħajr riħa iżda b'konċentrazzjoni għolja ta' batterji u ħama. L-ilma ċar għalkemm mhux tajjeb għax-xorb, jista' jintefa' lura fil-baħar mingħajr ebda ħsara għan-natura. Parti minn dan l-ilma ċar jgħaddi għat-tielet fażi tat-trattament, fejn id-drenaġġ trattat jinbidel fi new water li jista' jintuża għall-irrigazzjoni. Il-ħama tista' tintuża biex tkun prodotta l-enerġija permezz tal-bijogass, kif qed tara L-ilma li inti tarmi hu riżorsa importanti u għalhekk m'għandek qatt tarmi fid-dranaġġ affarijiet li mhux posthom hemm. Finalment, hu importanti wkoll li kull ħsara fis-sistema tad-dranaġġ tiġi rrapportata mill-aktar fis possibbli. Għal aktar informazzjoni żur ilma.org.mt. L-ilma, ibda minnu! Dan il-proġett hu parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea.